Bwana ne nyoro bwana kaka ne chal. Hey, guess what? Tei tei to ko. Okan mage bas mana donjo. Omera manyiri ka koro duogo paka bana niya. Unyu unyus koro kuluga no nyulo. Unyus mwenye unyus mwenye unyus mwenye ana ana ana ana, ana akunywangi pombe. Yani nyoro na celebrate na weko. Asewe kwa for so long. Celebrate na weko.
Kuni celebrate na lazima adho. Winje kaka ne kech.
Isema kama. Unyule winje wewe peke yake ndio unanunua ini mimi natoka kwenye duka. Kienye magi magi ni masore mage. Ndio nyiri moko mtiyo nyako moro mtiyo duka ma mapenja. Gija gija gija. Tidi maki machie. Gija tiji ngani. Tidi maki machie. Tiji mwalimu. Dede maka nade. An ma an an. Wudu kano do yinjo kan che dawo kuma lich ni dafla le duka kanye. Tokia kuma okone. Tokine mesero jotich.

Atimi nade?
Andak na wache dak na plando ne ji kane girlfriend nobiro lime gi ndiga.
Dem ni machon malich no. Dem ni mano amana rabuor gi ndiga kabiro. E bwana nyiri machon go to bende. Ibiro limi ni nyako biro slip over gi lepe moting'i nyaka tol momogo lepe ni aning'e ni ok ahero laro tol gi ji. To ne werigo, nyako ne dhi mana rego kata ni nobiro limi. Eh? To ni ni ni ni, ni kare nopango ni nyako raw bana koko raw gi mogo mera koth odhi ochue. Eh, mera moko machodo. Koth ajigi. Lugo ni elini koth ajigi. Udecide ni koro moke ne ma koro itedo mos kirito godo mondo koth. Irito go lweny.
Simu bing'ini ne onge Mano wach nikech ere kaka idwa dhi nyiso joka ni aogore matek.

Kwano ni bok ya. Kaso japuonj nodhi oyudo barua ni, ipani notime nade? Tok norodhe nikech mano fuwo mane mikawo godo wara itere klasi no. Ikete kwano.
Bani no noketwa mwatimo aruse parade. Iriambo.
Hmm. Ah, wan mm, wan dong japuonj moro ni Mr. Mayo ne wacho ni mondo unajua kisire parade. Jopuonje jopuonje machon ga nyalo maka mko.
Koro nutimo nang'o? to ji neno ok wambi wadi wadi nini tu don koro no no ne ne wa wondre ni ni ok ni ok wagir but bwana eh eh mera chimo red master wa wiu wil mm. mo wacho ma sex mit mabor eh. ma ji upamo eh nade wana timi nade ok wa ngi ma ji baja puonja lo wacho juu Headmaster ema nowacho ni sex mit mabor toke sikunda ka.
Jopamo kapok otieko wuoyo. Eh. Toke mane odhi owacho go ni jo klas aboro odonje odonje e staff room te. Odhi okwak yien. Koro irodho yad irodho young man ngere. Omera jopuonje koro kia nyingu. Young man kamia. An an koro neno punishment mane ayudo e skul. Kia ni ketna ni frog jump. Nikech mago tangi ni exercise.
but matato ofos bwana gik moko makato ofos isus bwana ng'ate dako gi thuon bwana bwana jaode no lwete tek nyako mana tego koma awinjo ni komako lwete kama hmm? luna kayo kadwa walo

Onge ni gidhi tiyo Yaani, gimoro kanyo. Ka Gidhi ka mana- koreta reta kamano odhi onyon iwinjo mana ka ndiga ose ndiga ndiga ndiga chiel chiel minya ema dhi geng'o chiel mano e brege chi brege Yeah, brege. man, to jinsi Iwinjo mana ne- ka ndiga olwar kucho to iwinjo ka pat pat ema kwak. to jeans- Ema ema jeans ywak. ne manyo- jeans miriambo go ndiga. Harufu ne. Sikade no, jeans Loya ne no. chame. Eh? Sikade mar jeans no. Be moriambo go ndiga to tiende obet ni tineno koriemba riemba. Ah, opato kende opato to nyiew ma expensive. nyiri machono mm. but koro pat pat odhi onindo koni to tiende to nindo koni koro tiende odhi obede pat pat kama
ajodogo wilo fea
akiata mane jonokwalo ni sini ni be iwilo fea bwana nyiri ojigo original galdem go iwinjo ma fadhina uchiegni duoga nadwa dhi maning'eni udonjo kode keja kanyo simbe kanyo nikech fadhini bende ohero

Adwa dhi duoko chupa gi bwana, winjo ni tehi gi magi tehi ma expensive miduoko chupa gi chalo gi tiduoko mi pesa. Adwa adwa de kuma kalo magi tamo ah. Adhi koni ato gi kuma ae. Ya losra.